Min jaf l-istorja Ingliża jaf l-Ingliżi kemm huma ġelużi tal-individwalità u l-indipendenza tagħhom minn ħaddieħor. Dan kien u għadu l-ikbar xkiel li ssib l-Ingilterra fil-Komunità Ekonomika Ewropea li trid tiżviluppa ruħha f'Ewropa waħda li tkun magħquda ekonomikament, politikament u militarment. L-Ingilterra taċċetta din l-idea meta tassew tħoss li fid-dinja tal-lum ma tistax tibqa' fuq saqajha waħedha. Għalhekk, kien diffiċli li l-Ingilterra taċċetta li l-Maltin, kif ried Mintoff, ikollhom tliet deputati fil-House of Commons jirrappreżentawhom. L-Ingliżi fl-istorja tagħhom, għal raġunijiet politiċi u militari li ġagħluhom jagħmlu hekk, aċċettaw li jingħaqdu man-nies ta' Wales, mal-Iskoċċiżi u mal-Irlandiżi u iffurmaw il-United Kingdom. U maż-żmien, ma setgħux ma jagħtux lil dawn in-nazzjonijiet, tista' tgħid magħqudin magħhom ġeografikament u politikament, ir-rappreżentanti fil-House of Commons. Meta l-Irlanda fl-1921 inqasmet fi tnejn u twieldet minnha Ulster, In-nies ta' Ulster, li oriġinarjament kienu Ingliżi Protestanti mibgħuta apposta jikkolonizzaw l-Irlanda Kattolika, beda jkollhom huma wkoll ir-rappreżentanti tagħhom fil-House of Commons. Joseph Chamberlain, l-aqwa imperjalista Ingliż, ħadem kemm felaħ biex l-Ingilterra ddaħħal fil-House of Commons ir-rappreżentanti tal-imperu tagħha u tagħmel mill-imperu federazzjoni politika bħalma għamlet l-Amerika u bħalma għad tagħmel, kif nittamaw ilkoll, l-Ewropa. Imma l-Ingliżi ma rridux. L-Ingliżi kellhom ix-xofa li l-membri Irlandiżi fil-Commons, li riedu l-indipendenza tal-Irlanda u li fl-aħħar, ħlief għal Ulster, irnexxielhom jieħduha, kienu jużaw il-vot tagħhom meta l-Gvern Ingliż li jkun fil-poter ikollu bżonnhom biex jakkwistaw bih dak li jridu għal pajjiżhom. U dan kien speċi ta' rikatt politiku. Tliet Maltin fil-House of Commons, kif ried Mintoff, għad li l-vot ta' tlieta mhux il-vot tal-Irlandiżi li kienu bosta, kienu jistgħu, fil-każ ta' Gvern b'maġġoranza żgħira, u f'dan l-aħħar snin ġieli kienet ta' wieħed, jistgħu jirrikattaw li waqqgħu l-Gvern jekk ma jikkuntentahomx. U fl-ambjenti politiċi Ingliżi, kif ukoll fl-istampa, kienu bosta dawk li bdew jinsistu illi jekk it-tliet Maltin jidħlu fil-House of Commons m'għandux ikollhom id-dritt li jivvutaw ħlief meta titqanqal xi kwistjoni li tolqot lil Malta. Għalhekk meta l-Gvern u l-Parlament Ingliż aċċettaw it-tliet Maltin fil-Commons bla ebda limitazzjoni ta' vot taw bla dubju lil Mintoff vittorja politika kbira f'idejh. It-Time, li flimkien ma' Newsweek hi l-aktar magazin politiku popolari tal-Amerika, f'artiklu li kellha f'Lulju tal-1955, qalet li l-Prim Ministru Malti kien irnexxielu jikkonvinċi lill-Gvern Ingliż jaċċetta li l-Maltin ikollhom tliet membri eletti minnhom fil-House of Commons. u għamlet dan il-kumment, Biżżejjed li wieħed jiftakar li iktar minn mitejn sena qabel l-Ingilterra tilfet il-kolonji tagħha Amerikani għaliex ma reditx taċċetta illi rappreżentanti ta' dawn il-kolonji jidħlu fil-Parlament ta' Westminster. Għaliex l-Ingilterra aċċettat li tagħmel din l-eċċezzjoni ma' poplu li ġeografikament kien tant bogħod minnha u li ma kellux żgur demm Ingliż ġo fih għad li kien il-poplu tal-George Cross Island? L-Ingilterra fil-ħamsinijiet, waqt li kienet bdiet tħott l-Imperu għaliex kien piż li ma kinitx tiflaħ għalih u għaliex l-idea kolonjali ma kinitx baqgħet popolari fid-dinja ta' wara l-gwerra, kienet għadha temmen illi kien ser jirnexxielha tibqa' bil-Commonwealth magħha flok l-Imperu bħala potenza mondjali. a world power. Churchill, Aden, Macmillan kienu jemmnuh. U l-istess Soċjalista Wilson fl-1964, fl-ewwel diskors tiegħu meta sar Prim Ministru qal, We cannot afford to relinquish our world rule. Il-fatt li Malta kienet il-George Cross Island għadd li kien ta lil Malta goodwill enormi fl-Ingilterra ma kienx biżżejjed biex l-Ingliżi joħolqu preċedent kostituzzjonali perikoluż. L-unika spjegazzjoni kienet id-difiża. Malta kienet għadha ta' importanza kbira fil-Mediterran. L-Ingilterra kellha dak li huma kienu jsejħulu t-triple role tal-aqwa pajjiż tal-Commonwealth, ta' pajjiż importanti tan-NATO u ta' potenza mondjali. Imma, kif naraw fid-debate importanti li sar fil-House of Commons fis-26 ta' Marzu tal-1956, debate twil, li ħadu parti fih l-aqwa politiċi Ingliżi, l-opinjoni Ingliża kienet kollha simpatija lejn il-Maltin, imma maqsuma dwar il-preċedent kostituzzjonali tal-integration. U ta' min jiftakar li f'dak l-istess xahar ta' Marzu kien għadu kemm sploda l-problema kbir ta' Ċipru, u kien għadu kemm ġie arrestat u deportat fis-Seychelles l-Arċisqof Makarios. Il-kriżi kbira ta' Ċipru, li kellu partit kbir li ried jingħaqad mal-Greċja, kompliet kabbret l-importanza ta' Malta fil-Mediterran. Għaliex, jekk l-Ingilterra ma kinitx tista' tifda aktar lil Ċipru bħala bażi tagħha, f'każ ta' gwerra fil-Lvant tan-Nofs, kienet tkun tista' torbot fuq Malta integrata magħha. Dana kollu, kif kienu jirrealizzawh l-Ingliżi f'pajjiżhom, konna nirrealizzawh il-Maltin f'pajjiżna. U jekk fuq Ċipru l-Ingliżi kienu qegħdin jiġġieldu bejniethom fuq Malta, għamlu ħilthom biex kemm jista' jkun jaqblu. Iżda xi wħud mill-politiċi Ingliżi bdew jibżgħu illi jekk jaċċettaw lill-Maltin fil-Commons kien ikollhom jaċċettaw lil xi oħrajn ukoll u dan ma riduhx. Il-Ministru tal-Kolonji Lennox Boyd hekk tkellem dwar id-diffikultà fis-seduta tal-House of Commons, There are, of course,

the justification of Malta's claim to representation at Westminster can be based on the quite exceptional circumstances and position of the island. Nisimgħu x'qal l-iktar politiku spint u żbukkat tal-Labour Party Ingliż, il-famuż Bevan.

U Richard Crossman, il-filosofu politiku tal-Labour Party Ingliż, qal li Malta kienet economically as much a part of Britain as the population of Portsmouth, Davenport or Pembroke. U ladarba l-bżonnijiet strateġiċi tagħna fil-Mediterran għandhom bżonn ta' bażi, ikkonkluda Crosman, għandna nikkunsidraw l-integration bħala l-konsegwenza politika tal-pożizzjoni ekonomika u strateġika ta' Malta u jaqblilna nassiguraw il-libertajiet tal-Maltin billi norbtuhom ma' tagħna. Otherwise, kompla jirraġuna Crossman, we shall lose the value of the bays in Malta as we have lost the value of our bays in Cyprus. Il-Gvern Ingliż kellu quddiemu lin-Nazzjonalisti li kienu jaspiraw għall-indipendenza u l-Labour Party, Mintoff bi tmun f'idejh u lil Mintoff kienu jafuh tajjeb mill-ġlieda tal-martial aid, kien tahom jagħżlu bejn l-integration u l-indipendenza ta' Malta li jriedu n-Nazzjonalisti wkoll. F'dak iż-żmien, qabel il-fjask kbir ta' Suez f'Novembru tal-1956, l-Ingilterra minħabba l-Lvant tan-Nofs, fejn kienet għadha tiddomina, kellha bżonn Malta. u l-Ingliżi riedu jirkbu l-mewġa kbira pro-Ingliża li l-Laburisti kienu qajmu f'Malta ta' dak iż-żmien. We are being asked, qam jgħid Roy Jenkins, wieħed min-nies prominenti fil-moviment Trade Unionista u Laburista Ingliż, to take a step

L-aqwa gazzetti Ingliżi ma qablux ma' din l-opinjoni. Id-debate fil-House of Commons kompla bħal ixejjer daqqa 'l hawn u daqqa 'l hemm. Mister Teeling deherlu li kien hemm il-periklu li l-kolonji l-oħra għad jistgħu jippretendu li jiġu integrati bħal Malta u li jkollhom ir-rappreżentanti fil-Commons. Malta hi parti mill-Ewropa, sostna Mister Elliott, u għalhekk kellha każ sui generis li kolonji oħra ma jistax ikollhom. Imma Crossman ma qabilx miegħu u qal li Ġibiltà fl-Ewropa hi wkoll kienet kapaċi titlob l-integration bħal Malta u Mister Johnson allura rrispondieh,

We are up against the question whether to admit only whites and Europeans to this Parliament. Commander Agnew, li bħala bniedem kien fin-Navy, kien jifhem l-importanza strateġika ta' Malta u bħal ħafna nies tan-Navy kellu a weak spot għal din il-gżira, qal li kien jaqbel kull sagrifiċċju.

it is not too high a price to pay and a scheme of union should go forward. Il-House of Commons iddiskutiet ukoll il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika ta' Malta u Aneurin Bevan, kif jgħidu l-Ingliżi, put his foot in. We shall take a more lively and intimate interest in the affairs of Malta, qal Bevan. It may well be that we shall grow together. U Bevan għamel il-paragun ma' Ulster. L-argument ta' Bevan li l-Ingliżi u l-Maltin jispiċċaw biex isiru ħaġa waħda

yet it came as close as any to the constitution envisaged for Malta. Il-membri fil-House of Commons ma qablux bejniethom fuq il-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika f'Malta. Lanqas l-istess deputati Kattoliċi bħal Teeling u Mellish ma qablu.

Nistħajjel li tawwalt biżżejjed fuq dan id-debate li però hu importanti sew fl-istorja Maltija u sew f'dik Ingliża. Is-Secretary of State, bħala konklużjoni tad-debate, talab lill-Commons, skont proċedura parlamentari, to take note of the report of the Malta Round Table Conference. Il-Parlament ma għaddiex għall-votazzjoni. Il-Prim Ministru Aden, li jkun ikkonsulta l-Kabinett wara d-debate, biddel ir-rotta li l-Gvern kien qiegħed jimxi fuqha u qal,

Deher li l-Gvern Ingliż kellu second thoughts wara r-riżultat tar-referendum u ried ikun iktar żgur biex l-integration ma titwilidx bħala an unwanted child x'riedu l-Maltin. Dan narawh bl-iktar mod ċar fil-memorji ta' Mister Eden li kien Prim Ministru f'dak iż-żmien It-tensjoni li kien hemm f'Malta kellha l-konsegwenzi tagħha fl-Ingilterra, jgħidilna Aden. Ċertu numru tal-Membri tal-Parlament li kienu tan-naħa tal-Gvern bdew juru li r-rappreżentanza tal-Maltin f'Westminster kienet bdiet issir dejjem iktar mhux għal qalbhom. Reluctance hi l-kelma li juża Aden. Kieku ġiet l-integration flok iktar ħbieb konna nispiċċaw niġġieldu bis-sħiħ mal-Ingliżi. Għaliex aħna konna nkunu rridu ħafna u x'uħud kienu jridu iżżejjed minnhom u konna nibdew inwaħħlu fihom għal kulma jiġrilna u huma kienu jibdew jaraw żejjed dak li jagħtuna u jarawna bħala grumblers, kif isejħilna dak il-ktieb ta' qabel il-gwerra, British Governors and Maltese Grumblers. L-aħjar soluzzjoni, kif deherlu l-Professur Denis Austin, kienet tkun awtonomija sħiħa f'pajjiżna. Għajnuna sostanzjali biex Malta tiżviluppa ruħha, illi l-Ingliżi kienu lesti li jagħtu, u difiża u politika barranija bi ftehim. U konna nibqgħu ħbieb, b'xi ftit geddum 'l hawn u 'l hemm, imma ħbieb. U meta l-Ewropa ssir federazzjoni waħda, konna nidħlu t-tnejn fl-Ewropa.
U hawnhekk eżis semmeja jkollna nieqfu mir-rakkont tagħna llum. Ifakarkom li qed tisimgħu Rajt Malta Tinbidel ta' Herbert Ganado.
Radio 101 għadu kif waslilkom dan il-programm bil-permezz ġentili tal-familja Ganado. Pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin, Recording Engineer John Bruno. Qari, Manuel Cauchi.